Dhaka Times le ho thong chimnak in nan kut kan in tlaih ṭhan hna. Tutan hi July thla ni hra zanlei suimilam pathum tiangah kan thei kho tok thong pang ka rak chim lai. Recordar number 2 sang lockdown zarkhat chung an sau chap tia kan thei. India le Falam ramri rekhawdar number two sang cu COVID-19 zorlei a panh lo caah July thla ni hra thawk in July thla ni hlei sarih tiang zarkhat chung lockdown caan an sau chap tiah kan theih. Rekhawdar number two sang hi a luancia June thla ni kul le ni ruk thawk in lockdown an rak chiah cangmi a si. COVID-19 zawtnak zor lei a panh hlei lo caah zarkhat chung a caan an sau chap i thlakhat chung mawtaw luhchuak siseh, chawrawlnak lei siseh aa din cang tiah kan theih. June thla thok in nihin ni tiangah Rikodar ah hin COVID-19 in a zawmi minung zahnih reng lo an um cang. Damnak a hmu cangmi zong an um i atu hi minung sawmriat tluk an i thlop bul lio a si i minung pahnih mual a kan liam tak cang tiah kan theih. Cheuo media ah reporter rian a rak ṭuan balmi Salai Bosco Lian cu COVID-19 zawtnak in July thla ni hra zinglei suimilam pasarih hrawngah mual a kan liamtak tiah kan theih. Salai Bosco Lian cu kum sawmthum le kum li a si. Amah hi kum thonghnih le kum hleihnih in kum thonghnih le hleithum kum ah Cheuo media ah reporter rian a rak ṭuanmi a si. A nupi le fapa pakhat a kaltak hna tiah kan theih. Sihni Pu Cham Pum cu July thla ni kua zan suimilam pakua le minute sawmli hrawngah mual a kan liamtak tiah kan theih. Amah hi BA law LLB PRE a si i Laimi a bik in Hakha le Thantlang nih sihni kan i ngeihchun le kan i bochanmi pakhat a si. Pu Cham Pum cu kum thonghnih le kum hrakum thimnak lioah CNP atu CNLD party in teinak a hmu i Chin ramkulh hluttaw palai a rak ṭuanmi a si. Mindat ralzaam bawm rih dingin bawmh an hal tiah kan theih. June thla dongh leiah sac ralkap le CDF Mindat aiawh in khuanu khuapa hna tonbiaruahnak an ngeih hnuah atu lio cu ral a dai nain ralzaam hna tirawl eidin ding siseh, sii siseh harnak an ton rih caah bawmnak pek rih dingin bawmh an hal tiah kan theih. Ramchung ramleng in bawmhnak a phan cangmi in facang, chiti, cite, eidin ding a dangdang, sii-ai le cip mawṭaw ti bantuk an cawk cang nain kawtphurhnak pawl ah lungrethei ngai an si rih tiah kan theih. Atu hi ralzam hna lawng si loin Mindat khuate tampi ah tirawl siseh sii-ai siseh harnak an tong cang. Nihin ni tiangah INGO le NGO te bantuk nih Mindat ah bawmnak an pe kho rih lo. Ramchung ramleng in miphun hawi hna nih nan kan zuanhnawhmi lawng a si rih. Atu zong ramchung ramleng in miphun hawi hna nih nan kan zuanhnawh rih lai kan in nawl hna tiah an langhter. Kahta ah KIA le PDF i bawm in sac ralkap an kah hna i Strategic Officer tel in minung za le sawm riat reng lo an kah tha hna. Sakaing ramṭhen Kata peng ah KIA le PDF i bawm in nili chung sac ralkap an kah hna i Strategic Officer Byuha Hmu telh in ralkap minung za le sawmriat reng lo an kah tha hna. A thimi hna cu an ruak an phum hna i hliamfak a tuarmi hna cu timbaw in an phurh hna tiah Khatit media nih a ṭial. sac ralkap meithal le kuan cawknak ding a simi ngunkhuai paohpaoh pek lo ding tiah MBPDF nih a thanh. Sac ralkap he ṭanṭi lo ding le meithal siseh, kuan siseh cawknak dingah an hman dingmi meiman, timan le a dangdang ngunkhuai paohpaoh liam le pek lo dingin Mube PDF nih July thla ni hra ah cathanh an chuah. Mube Electric zung lutlai hna le rianṭuantu hna nih mizapi kha rocar le Ṭhiphei in electric meiman nan hal hna ahcun Mube PDF nih kan in tawlrel hna lai tiah cathanh ah an ṭial chih. Pakaw khua Munsanpiah khunhnih lam um Jalan pahnih innhra uktu U Tang Ngwe le hawile pahnih an dihlak minung pathum cu meithal in an kah hna i minung pahnih an thi colh. Pakhat hliam a tuar tiah theih a si. U Tang Ngwe cu a lu ah meithal zunthum in an kai i a thi colh. A hawipa U Ṭhun U zong sizung an phanpi ah a thi i an hawipa pakhat zong a phei ah an kah i hliam a tuar ve tiah khuami nih a chim tiah Khatik media nih a ṭial. July thla ni hra sac phu nih ngeimi Rangkun khua MRTV zungah rianṭuanmi minung hleikhat cu COVID-19 zawtnak in an zaw tiah theih a si. Zung rianṭuanmi minung pahnih an zaw i July thla ni kua ah khan an i chek cio hna. Aa chekmi hleihnih an si i cu chungah minung hleikhat an zaw. Minung hleikhat chungah nu pathum an i tel tiah Khatimpindia nih a langhter. COVID-19 kongah umkal le lengchuah kham a tongmi hna nih theih ding le zulh ding pawl ka rak chim lai. Innkhan dang te ah ni hleili chung a dang tein na um lai. Cun na umnak khaan kha thli lu thlichuah a ṭhatnak ding caah thlala ong kha na on piak tawn a hau. Innkhat umṭimi kan innchungkhar pawl he neihniam tuk in um ṭi lo ding. Pakhat le pakhat a tlawm bik biathum hlat in um ding. Chungkhar he rawl ei ṭi lo ding. Nangmah pumpak hman ding caah kheng, hrai, darkeu, i phah khuh, chantling khuh te bantuk pawl kha a dang tein hman ding. Na hman dih ciami thilri pawl na ṭawl tik na suk tikah putate in ṭawl dih ṭhan ding. A si khawh ahcun zungput le tikholhnak khaan a dang tein hman ding. Hmanṭi lo awk a ṭhat lo a si ahcun na hman dih le cangka putate in hnawh dih ṭhan ding. Na minung hawi kha inn ah i lenter hrimhrim lo ding. Mobile phone Asilole internet deuh tuin i chawnhbiak ding, mi tam deuh an umnak hmun kha hrial hrimhrim ding, hihi a biapi bikmi a si caah zulh hrim a hau. Na innchungkhar asilole a dangdang he chawnhbiak tikah mask i hu bu tein i chawnhbiak ding. Nangmah pumpak a si zong, midang a si zongah mit, hnar, kaa, hnakhaw ti bantuk pawl kha kut in i tong sual hrim lo ding. Na khuh na hat ṭhio caan ah na khio asiloah ṭissue in i huh peng ding. Na hman dih ciami ṭissue, kuthrolh, mask tibantuk paw kha hmunthur pungah ṭha tein hlonh dih ṭhan ding. Ti le sapyat in na kut kha second pakul chung atu le atu i ṭawl peng ding. Ti le sapya a um lonak a si ahcun hengel in i ṭawl ding kan i lawm. Tutan The Hakha Times le ho thawng chimnak cu hi vial in kan ngol rih lai. A zohtu a ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm.